Теләгән теләкләребезне кабуллардан кылып, изге моратларыбызга ирештерүче булган һәм мондый кодрәтләргә, мондый мөрәҗәгатьләргә, мондый сыйфатларга хакыйкый ия булган бердәнбер зат, кыямәт көннең бердәнбер хуҗасы Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең бер үзенә хәмд сәнәләребез ирешсә иде. Һәм дә ошбу галәмнәргә Әгъүзу билләһи минәш шәйтанир раҗим

Шул хисаптан безләрне дә даим тәрбия кылып торучы булган, безгә биргән нигъмәтләрнең очы-кырыена чыгып булмаган зат, безнең сораганнарыбызны, кылган догаларыбызны, теләгән теләкләребезне кабуллардан кылып, изге моратларыбызга ирештерүче булган һәм мондый кодрәтләргә, мондый мөрәҗәгатьләргә, мондый сыйфатларга хакыйкый ия булган бердәнбер зат кыямәт көненең бердәнбер хуҗасы Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә ирешсә иде һәм дә ошбу галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелмеш безләргә туры юлны күрсәтүче Аллаһның сүзе булган Коръән Кәримне китерүче булган шушы Вазифаны башкарганда, бихисап җәбер-золымнар, кимсетүләр, хаксызлыклар күрсә дә, безнең өчен иң күркәм әхлак-әдәп сыйфатларына үрнәк булган зат, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейхи ва саллямның рух шәрифенә, аны чиксез яратудан, ихластан булган салават-шәрифәләребез ирешсә иде. Дога-сәламнәребез, Пәйгамбәребезнең Әһле бәйтенә, сәхабә кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә һәм кыямәткә чалырга изгелектә йөрүчеләрнен һәм шулай ук мөселман кардәшләрем һәрберебезнен догам итеп ятучы әрвахларыбызнын рух шәрифләренә ирешеп, алар да шатланып, бездән разый булып ятсалар иде. Мөселман кардәшләрем, без инде үткән вәгазьләребездә шушы Рамазан аенда ураза тоту безнең өстә зур фарыз бер исламның бер баганасы икәнен карап киттек. Һәм дә шушы фарыз уразадан тыш та безнең өстебездә кайбер уразаның төрләре мәҗбүри булып тора, фарыз булып тора. Шәригатьтә кайбер э, төр гөнаһларны кылганда, аның каффараты булып, ягъни өстебездән шуны төшерәбез ураза тотып. Шуңа күрә мондый уразалар да өстә булган фарыз уразалардан булып тора. Мәсәлән, ялгыш уразада белеп инде җенси мөнәсәбәткә керсәк, бу вакытта моның каффараты фәкать ураза инде 60 көн һәм бу мәҗбүри булып тора. Һәм шулай ук хаҗ кылганда кайбер ялгышлыклар эшләсәк, аның каффараты без ураза тотарга тиешле. Шулай ук Ниндидер вәгъдәләр биреп үтәмәсәк, шулай ук ураза тота без өстебездән төшерергә тиеш. Бу да фарыз булып тора безнең өстә. Һәм инде кем дә кем ураза тоталмый, бу вакытта ул фәкыйрьләрне ашатып, шушы уразаны өстән төшерергә тиеш була. Ибн Умардан риваять ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, әгәр дә кеше үлеп китсә, үзенең Рамазан уразасын тоталмаган хәлдә, Аның аннан соң калган туганнары бер көнгә бер фәкыйрь ашату исәбеннән э, шушы каффарәтен чыгарырга тиеш диде. Ягъни кем дә кем ураза тотарга бурычлы иде һәм үлеп китте, моны үти алмыйча. Ул вакытта аның калган малыннан аның туганнары, варислары шушы көнгә бер фәкыйрне ашату исәбеннән хисаплап, ничә көн аның уразасы калган, шул рәвешчә уразаны өстән төшерергә тиешле була. Инде шушы өстебездә бурыч булган фарыз уразалардан тыш, башка вакытта без бик күп нәфил уразалар талабыз. Ягъни калган вакытта шушы Рамазаннан тыш 11 айда ураза тотырга тыелган көннәрдән кала һәр вакытта уразалы була алабыз. Инде шушы нәфил уразалары арасында да бигрәк тә күп савапка китерә торган ураза төрләре бар. Беренчесе, без ине бер вагазыбызда аны карап киткән идек, Шәввәл аенда 6 көн ураза тоту. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм бер хадисендә әйтте, кем Рамазан аенда уразасын тотса, аннан соң Шәввәл аенда 6 көн ураза тотса, ул бер ел буе ураза тоткан кебек кабул ителә диде. Шәввәл ае бу Рамазан аеннан соң килгән ай, Һәм алты көнне тотарга була. Айның башында да, уртасында да, бүлеп тә тотарга була, ахырында да тотарга була. Ничек тотсан да ярый. Димәк, бу хадистән аңлашыла, әгәр дә без Рамазан уразасы тотсак бер ай һәм дә тагын 6 көн тотабыз икән, өстәп шушы айны безне Аллаһ Тәгалә ел буе ураза тоткан кебек кабул итә. Моны инде шулай аңлаталар, Бер ай ураза тоту, бу инде исламда бер изге гамәл өчен Аллаһ Тәгалә 10 тапкыр арттыра, димәк, бер ай Рамазан аенда ураза тотсан, 10 тапкырласак, 10 ай ураза тоткан шикелле буласың. Һәм Шәввәл аенда тагын 6 көн тотсак, аны 10 тапкырласак, тагын 2 ай өстәлә дә, шул сәбәпле 12 ай ураза тоткан кебек хисап кылынасың. Икенче шундый бик тә саваплы уразалардан ислам динендә сөннәт булган бу Арафат көнендә, Гашура көннәрендә ураза тоту. Әбу Катада Әл-Ансари риваять иткәнчә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләмгә бер ир килде дә ди, ул сорады ди. Миңа сөйлә, син ничек ураза тотасың диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләм аңа ачуланды һәм Умар моны сизде ди. Умар шунда әйтте ди, без Аллаһның Раббыбыз булуы белән канәгать, ислам безнең динебез, Мөхәммәд безнең пәйгамбәребез, Аллаһ сакласын пәйгамбәрнең ачуын чыгарудан безне дип әйтте ди. Гумар бу сүзләрне кабатлап торды, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең ачуы юкка чыкканчыга хәтле. Шуннан соң Умар пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән сорады ди, Я Аллаһны Расуле, ел буе ураза тоту турында нәрсә әйтә аласың диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди, мондый кеше, ягъни бер өзлексез ураза тотучы кеше, ул уразаны тотмады һәм авызын да ачмады, ягъни аның уразасы кабул ителми. Аннан соң Умар сорады ди, Ә нәрсә әйтәсең шундый кеше турында, кем ике көн ураза тота, бер көн инде авыз ача диде. Ягъни бер көн тотмый. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм сорады ди. Моңа сәләтле кеше барма соң җир йөзендә диде ди. Шунда Умар яңадан сорады ди. Нәрсә әйтәсең шундый кеше турында, кем бер көн ураза э, тота, бер көн ураза тотмый. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте ди. Давуд алейһиссәлам шундый ураза тотадыр иде, Аллаһ Тәгалә аңа рәхмәтле булсын диде. Шунда Умар яңадан сорады. Ә нәрсә әйтә аласың шундый кеше турында, кем бер көн ураза тота, ике көн ял итә диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләм әйтте, мин үзем шулай кылырга теләр идем диде. Ягъни пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләм хуплады. Әгәр дә мөмкин икән, кемнеңдер сәламәтлеге моңа мөмкин икән, мин үзем шулай тотарга теләр идем диде. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләм әйтте ди. Һәр кешенең Рамазан аенда ураза тотуы һәм дә һәр айны өчәр көн ураза тотуы даим ураза тоткан белән тиң диде. Ягъни, тагын бер мөмкинлеге бар, кем Рамазан уразасын тота һәм һәр айны өчәр көн ураза тота, бу кеше гомер буе бер туктаусыз ураза тоткан кебек әҗер савапка ирешәчәген әйтте. Шуннан пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди, мин өметләнәм, Аллаһның рәхмәте белән Гарафа көнендә ураза тоту Үткән бер ел һәм киләчәк бер елда кылыначак гөнаһларның каффараты булачак, диде. Ягъни, Арафа көнне кем ураза тотса, Арафат көнне бер көн инде ул, шул ураза тоткан өчен Аллаһ Тәгалә аның бер ел үткән гөнаһысын һәм бер ел алда кылыначак гөнаһысын ярлыкый, диде. Аллаһ Тәгаләгә мин өметләнәм, диде. Ул шулай гафу итәчәк, диде. Һәм яңадан өстәп әйтте, һәм мин өметләнәм, диде, Гашура көнне ураза тоту Ул үткән бер еллык гөнаһны гафу итәчәк диде. Ягъни бу хәдистә, озын бер хәдистә безгә кирәкле мәгълүмат истә калдыра торган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм Арафа көнен э, өстен күрсәтте һәм дә Гашура көнен. Арафа көнен хөрмәтләп, ул көнне нәфил уразасы тотсак, бу әлбәттә мәҗбүри ураза түгел, кемнең мөмкинлеге бар. Инде әлбәттә менә шушындый мөмкинлекләр булганда, шундый әҗир-саваплар өмет иткәндә, без инде тырышырга тиешбез бу уразаларны да тотарга. Димәк, Арафа көнендә ураза тотсак, ул кешегә Аллаһ Тәгалә шул сәбәпле бер ел үткән һәм бер ел алдагы гөнаһларын ярлыкка яча. Ә кем Гашура көнендә тотса, аның бер ел үткән гөнаһсын ярлыкка яча. Инде Арафа көне ул Зулхиҗҗа аеның 9 көненә туры килә. Бу ураза инде саваплы шул кешегә, кем хаҗ кылмый. Зулхиҗҗә аеның беренче сигез көндә мөселманнар үзләренең өстендә булган зур бер бурычны үтиләр, хаҗ кылалар. Һәм кем дә кем шушы хаҗ кылмый, шул кешеләргә ураза тоту саваплы. Әлбәттә, бу хәдистә әйтелгән гөнаһлар юылу, бу кечкенә гөнаһлар турында сүз бара. Ә инде кылынган зур гөнаһларны фәкать без тәүбә белән генә юа алабыз. Бу турыда тәүбә турында сөйләдек. Тәүбәнең шартлары бар. Инде шул шартларын туры китереп, шушы тәүбә кылырга тиешбез. Без э, сөйләмдә сөйлибез тәүбә истигъфар дип. Димәк, алар икесе бергә алына. Тәүбә кылуның шартлары бар һәм истигъфар ул доганың бер төре. Аллаһ Тәләдән шушы гөнаһны ярлыканны сорау. Димәк, тәүбә шартларын үтисен дә истигъфар кыласын. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән шушы гөнаһларны ярлыкауны сорыйсын. Инде без шушы зур гөнаһларыбызны фәкать тәүбә юлы белән генә юа алабыз. Инде әгәр дә шушындый зур гөнаһларыбыз кала икән, ул вакытта Аллаһка тапшырыласын, кыямәт көнне Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһ өчен кемнедер җәза кылырга мөмкин, икенче кешене үзенең рәхмәте белән гафу да кылырга мөмкин. Кем инде бу вакытта хаҗ гамәлен кыла, аңа инде кылмау хәерлерәк санала. Чөнки бик авыр гыйбадәт хаҗ кылу, әгәр дә инде уразада тотса, ул вакытта аның хаҗына зыян килергә мөмкин. Гашура көне, Мухаррам аеның унынчы көне. Кайчан мөселманнар Мәдинәгә җыйналдылар, күчтеләр, алар күрделәр, яһүдиләр бу көнне ураза тота иде. Алар шушы ураза белән Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләрен белдерәләр иде, Муса галәйһиссәламне коткарган өчен һәм дә Муса галәйһиссәламгә ияргән мөселманнарны Фиргауннан э, коткарып калган өчен. Мөхәммәд саллаллаху алейһи вәсәлләм шул вакытта мөселманнарга да бу көнне ураза тотарга кушты. Инде яһудиләргә ошамас өчен ул инде әйтте, яки шушы Гашура көненнән бер көн алдан тотарга, яки Гашура көненнән э, тагын бер көн тотарга. Ягъни ике көн тотасын яки син беренче көн Гашура хәтле алып һәм Гашура көнен яки Гашура көне һәм аннан соң берәр көнне тотып, шушы яһудиләрнең уразасыннан аеру өчен мөселманнарныкын. Инде риваятләрдән күренгәнчә, Гашура көнне ураза тоту мөселманнарга фарыз булган. Кайчан менә шушы Рамазан ае килеп, Рамазан аенда ураза тоту фарыз кылынганнан соң гына бу инде Мәҗбүри ураза булмады. Без, ләкин, э, шушы нигъмәтләргә ирешергә омтылырга тиешбез. Э, мөмкин булса, сәламәтлегебез булса, башка мөмкинлекләребез булса, бу көннәрне хөрмәтләргә тиеш булабыз. Гайшә анабыздан риваять ителә, Рамазан айында ураза фарыз кылынганчы, мөселманнар Гашура көнне ураза тота иде һәм бу көнне Кагъбатуллахны яңа җәймә белән каплыйлар иде. Ә кайчан Аллаһ Тәгалә Рамазан аенда ураза тотуны фарыз кылды, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди. Кем дә кем бу көнне ураза тотарга теләсә, тотсын. Әгәр дә кем тотарга теләми, инде тотмасын диде. Ягъни фарызлыгын бетерде шушы көннең. Шулай ук тагын бер бик тә саваплы ураза көннәре бар, ул Шәгъбан аенда. Шәгъбан ае ул Рамазан аена хәтле килгән ай. Гайшә анабыздан риваять ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм кайбер вакыт бик тә еш ураза тота иде. Без инде уйлый башладык, ул инде даим ураза тота дип. Ягъни беркайчан да авыз ачмый, даим ураза тота дип уйлый башлыйдыр ягъти. Кайбер вакытта ул инде шул хәтле күп ураза тотмыйдыр иде, без уйлый башлыйдырык, ул беркайчан да ураза тотмый дип. Шуннан Гайшә анабыз әйтте, мин беркайчан да күрмәдем ди, Рамазаннан тыш Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләмнән ай буе ураза тотканын диде башка вакытта. Һәм мин беркайчан да күрмәдем Шагбан аеннан да күбрәк ураза тоткан вакытларын диде. Ягъни бу хадистә әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм, Рамазаннан тыш Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм айлар буе бер вакытта да ураза тотмаган һәм шушы иң күп нәфил уразалары тота торган булган э, туры килгән аны Шагбан аенда. Ул башка айларны да башка вакытларда тоткан, ләкин нәфил уразалар иң күбен Шагбан аенда тота торган булган. Инде шушы Шәгъбан аен ураза тотып зурлауны галимнәр бик күп сәбәпләр белән аңлата. Гайшә анабыз риваять ителә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм һәр айны өч көн ураза тота иде, ниндидер сәбәпләр белән ул шушы уразаларын калдырса, ул аларны Шәгъбан аенда җыеп тота иде дигән. Икенче бер риваять әйтелә, Әнәс бин Маликтән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи вәсәлләмнән сорадылар ди. Иң яхшы ураза кайсы дип ул әйтте ди. Рамазан аен зурлау нияте белән Шәгъбан аенда тоткан ураза ди. Усама бин Зәйдтән риваять ителә, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләмнән сорадым ди. Я Аллаһны Расуле, мин бер кайчан да күрмәдем э, сине шул хәтле күп ураза тотучы итеп Шәгъбан аендагы кебек дип. Ул әйтте ди, кешеләр ди, бу ай турында онталар, ул Раджаб белән Рамазан аенда урнашкан ди, ләкин кешеләр моны игътибарсыз үткәрәләр. Бу айны кешеләрнең гамәлләре Раббыларына күтәрелә. Һәм мин телим, минем гамәлем Аллаһ хузурына күтәрелгәндә бу вакытта үземнең э, шушы ураза тоту гамәле күтәрелүен телим диде. Инде сәбәпләре нинди генә булса да, без э, күрәбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм Шәгъбан аен зурлаган, Рамазан аен хөрмәтләп, киләсе Рамазан аен ул инде Шәгъбан аенда күбрәк ураза тота торган булган. Тагын бер бәрәкәтле вакытлардан ул Мухаррам аенда ураза тоту. Абу Хурайрадан риваят ителә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди, Рамазан аеннан соң кала Иң хәерле ураза ул тыелган айларда. Инде бу безнең элек әйткән хадискә каршы килгән шикелле булса да, моңа аптырамаска кирәк. Теге хадистә Шагбан ае иң күп зурлыйдыр дип, инде монда әйтелә, ул шушы тыелган айныннан да күбрәк ураза тотмаган дип. Башта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм Шагбан аен турында хәбәрле булган һәм Шагбан аен зурлаган. Аннан соң Мухаррам ае турында шушы өстенлеге турында әйтелгәч, ул Мухаррам аенда да ураза тота торган булган. Шулай ук тагын бер бәрәкәтле ураза тота торган вакытлардан булып тора, ул Раджаб аенда, Зулкагда, Зулхиҗҗа айларында ураза тоту. Бу безнең тыелган дүрт харам айның өчесе булып тора. Дүртенчесе инде без әйткән Мухаррам ае. Һәм бу айларны ураза тоту шулай ук сабаплы, һәм без күрәбез, сәхабәләр моңа аеруча игътибар биргәннәр. Риваятләрдән күренгәнчә, Бахилы кавымыннан бер ир сөйләде, ул бер тапкыр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм янына килә дә әйтә: "Я Аллаһның Расуле, мин э, шул ир кеше э, сиңа шушы беренче елны ук килеп иман китергәннәрдән", диде. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм сорады ди. Нишләп синең тәнен шу хәл ябыккан? Ул әйтте ди, мин бер кайчан да көндез ашамыйм, ягъни мин гел ураза хәлендә. Мин төн генә ашыйм. Ә кем сиңа кушты сон тәнеңә шуның хәтле зыян салырга? Ул әйтте ди, я Аллаһның Расуле, мин моннан да күбрәк тота алам әле. Ягъни, көн саен ураза хәлендә түгел, минем сәламәтлегем яхшы, минем мөмкинлегем зур, мин моннан да күпкә сәләтле әле дип әйтте ди. Шунда пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва әйтте: Рамазан аенда ураза тот һәм аннан соң тагын бер көн тот дип әйтте ди. Ир кеше әйтте, Мин моннан да күпкә сәләтле. Алай булса, Рамазан аенда ураза тот һәм тагын ике көн тот, диде. Ул әйтте, мин моннан да күбрәк сәләтле. Рамазан аенда ураза тот һәм тагын өч көн тот, дип әйтте, ди Пәйгамбәр саллаллаху алейһи Ир кеше тагын әйтте, мин моннан да күбрәк сәләтле, моннан да күбрәк ураза тота алам, дип. Шунда Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, Рамазан аенда ураза тот, аннан соң өч көн тот, Һәм тыелган шушы харам айларда ураза тот дип әйтте ди. Ягъни бу хадистә пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм э, зурлый Рамазан аеннан сон шушы харам айларын зурлап, шушы айларны, калган 11 айдан шушы айларны ураза тот дип әйтте ди. Ә инде 3 көн ураза тот дигән хадистәге хәбәр монсысы Шәввал аена кагыла. Ягъни пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм Рамазан аенда ураза тот, аннан сон 3 көн Шәввал аенда, дәрәҗәсе белән барсак, аннан соң шушы харам айларында тот диде. Әлбәттә, инде бу ай буе ураза тот дигән сүз түгел, ләкин шушы айларны зурлап, шушы айларны мөмкинлегеннән чыгып ураза тотырга боерыла. Тагын бик тә саваплы уразалардан ул тулы ай булган вакытта ураза тоту. Абу Зардан риваят ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм безгә боерды, һәр айны ураза тотырга 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәрендә диде. Ә бу инде ай календаре белән бу көннәрдә айның иң тулган вакыты. Җабирдән риваят ителә, бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди, һәр айны 3 көн ураза тоту бер ел ураза тотуга тиң ди. Бу көннәр айның тулы булган вакыты диде. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм Әгәр дә калган шушы Рамазаннан тыш 11 айда өчәр көн ураза тотасыз икән, Аллаһ каршында ел буе ураза тоткан кебек хисап кылынасың. Һәм бу көннәрне билгеләде, бу инде тулы ай булган вакытлар, ул 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәр. Тагын саваплы көннәрдән булып тора ул дүшәмбе һәм Пәнҗешәмбе көннәрне ураза тоту. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм шушы көннәрне һәр атнаны ураза тота торган булган, бу көннәрне зурлый торган булган һәм моның сәбәбе инде безнең дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне кылган гамәлләребез Аллаһ хозурына э, күтәрелә. Һәм инде шушы Аллаһ хозурына күтәрелгәндә гамәлләребез анда шушы ураза гамәлләре булып һәм без догаларда, гамәл гыйбадәттә булсак, Әлбәттә, шул сәбәпле без Аллаһ Тәгалә рәхмәтен, ризалыгына ирешергә мөмкинлегебез арта. Абу Хурайрадан риваять ителә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте ди. Бәндәләрнең гамәлләре һәр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне Аллаһ хузурына күтәрелә һәм мин телим, минем гамәлләрем күтәрелгәндә мин ураза тотучы булуымны. Икенче бер хадистә үзенең дүшәмбе көн ураза тотуын аңлатып, ул әйтте ди: "Бу көнне мин тудым, Һәм бу көнне миңа вахи иңде ди. Һәм әлбәттә күренгәнчә пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм дүшәмбе көнне ураза тоткан Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән. Аңа шушы вахи иңгән өчен һәм үзе туган өчен шушы көнне ул зурлый торган булган. Инде шушы нәфил уразаларыннан тыш тыелган уразалар да бар. Ягъни шушы нәфил уразаларын Аллаһ Тәгалә тыйган көннәрдән башка көнне тотарга рөхсәт бар, ә менә бу Аллаһ Тәгалә харам кылган ураза тотарга ярамаган көннәрне инде без тотарга тиеш түгел. Беренчедән, бу әлбәттә ике гаит көне. Ислам динендә ике бәйрәм бар, ул шушы ураза тотканнан соң гаит үткәргәндә шушы көнне һәм дә Корбан гаите бар. Инде бу бәйрәмнәр, әлбәттә, безнең үзебез э, җәмгыятьтә үткәргән ниндидер тарихи вакыйгаларга бәйле бәйрәмнәрдән, ниндидер шатлык кичерә торганда яңа еллар, башка бәйрәмнәрдән аерылып тора. Бу бәйрәмнәр безнең ике бик тә зур өстебездә булган зур фарызларны тәмам кылу хөрмәтенә оештырылган бәйрәмнәр. Монсысы беренчесе бер ай ураза тотканнан соң тоталганыңа сөенеп, Шушы бәйрәм итәсен икенчесе инде әлбәттә хаҗ гамәлләре кылганнан соң, шушы авыр йөкне үтәгәннән соң э, бәйрәм итә торган бәйрәм. Һәм бу көннәрне иманлы кешеләр Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтенә, аларга күрсәткән нигъмәтенә сөенә, шөкер кыла. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле була, ураза тотарга мөмкинлек биргән өчен, шушы Рамазан айларын бүләк иткән өчен һәм шушы гыйбадәтләрне үтәп чыгарга ярдәм иткән өчен, мөмкинлекләр ачкан өчен. Һәм бу көнне алар Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр белән нигъмәтләнәләр, бер-берсенә кунакка баралар, бер-берсен сыйлыйлар, мискин фәкыйрьләр турында кайгырталар һәм шуңа күрә бу көнне ашамыйча ураза тоту тыела. Абу Сәйд аль-Худридән риваять ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм елга ике көнне, шушы ике гает көнне ураза тотуны тыйды ди. Бу беренчесе шушы Рамазан айыннан соңгы гает бәйрәмен һәм Корбан гайте бәйрәмен диде. Һәм бу бәйрәмнәр сәбәпле без инде кайбер уразаларыбызны туктатырга тиеш булабыз. Мәсәлән, ниндидер сәбәп белән уразабызга кимчелек китердек тә каффарат итеп 60 көн ураза тотарга тиеш. Бу фарыз ураза, өстебездән бурычны төшерү өчен без шуны тотабыз икән, һәм э, шушы бәйрәм көннәрендә без уразабызны туктатырга тиеш булабыз. Һәм шулай ук тыела тәшрик көннәрне ураза тоту. Бу көннәр инде Корбан гаетеннән соң килгән көннәр өч көн. Бу көннәрне инде Корбан чалганнан соң тәшрик көннәрне без Аллаһ Тәгаләне зурлыйбыз, бергә җыелабыз, мәҗлесләр үткәрәбез, бер-беребезне сылыйбыз, бүләкләр бирәбез һәм шуңа күрә бу бәйрәмдә ураза тотуны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи тыйды. Ләкин инде бу хаҗ кылу гамәлен башкарган кешеләргә кагылмый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә шушы вакыйгаларга бәйле, Әгәр дә сез тынычлыкта булсагыз, һәр кеше, кечкенә хаҗ кылучы һәм дә өзекле хаҗ кылучы кеше корбан чалырга тиеш, әгәр дә мөмкинлеге булса. Әгәр дә мөмкинлеге булмаса, ул 3 көн ураза шушы хаҗ вакытында һәм аннан кайткач 7 көн ураза тотарга тиешле ди. Ягъни без инде менә хаҗга барганда хаҗын шул төрен сайлап алабыз, без баргач та кечкенә хаҗ кылабыз да һәм хаҗ халәтеннән чыгып зур хаҗга хәтле ял итәбез. Бу инде безгә Аллаһ Тәгалә шундый җиңеллек бирде хаҗда. Шул сәбәпле шушы җиңеллекне биргән өчен безгә корбан чалу ваҗиб була хаҗга баргач. корбан чалабыз Аллаһ Тәгаләнең шушы нигъмәт өчен. Әгәр дә кемнеңдер мөмкинлеге юк икән, ул вакытта ул 10 көн ураза тотарга тиеш була. Ягъни шушы тәшрик көннәрендә 3 көн һәм дә калганын 7 көн тотып, шушы Аллаһның каршында бурычын үтәргә тиеш була. Шулай ук Рамазан аеның беренче көнендә көне төгәл билгеләмәгән булса, бүген бәлкем Рамазандыр дип шикләнеп, менә мондый көннәрне 1-2 көн кала ураза тотуда ярамый. Аммар бир бин Ясир әйткән, Кемдә кем Рамазан туганга шикләнеп ураза тотса, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмне хөрмәт итмәгән була диде, аңа буйсынмаган була диде. Ягъни без төгәл белмибез, хәбәрләр юк, Рамазан ай тудымы, Рамазанга кергәме, юкмы? Шунда уйлыйсың, яра ураза тотыйм, әгәр дә Рамазан кергән булса, Рамазан уразасы булыр. Киреп китәрбез шулай итеп. Шикле рәвештә бу көнне шундый ниятләр белән ураза тотсаң, бу исламда тыела икән. Һәм сәхәбәләрдән күренгәнчә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм Рамазан уразасын тотарга буйырды, катгый дәлил беленгәннән соң гына. Ай туганы турында күрсә э, һәм дә яки бу турыда хәбәр ишетсә генә, катгый хәбәр булу белән генә без Рамазан уразасына керә алабыз. Бу хәбәр булмыйча, шикле рәвештә ураза тотарга хакыбыз юк. Бу инде менә шушы Рамазанга керә кала бер-ике көн шундый шикле көннәрдә ураза тоту тыела. Әгәр дә син берәр атна алдан тотасың икән, бер атна син уразага кердең, бу Рамазан башына түгел, менә Рамазанга хәл 6 көн тотам, 10 көн тотам дип, шушы э, алдагы айда бу вакытта ул рөхсәт ителә. Әбу Хурайрадан риваять ителә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва әйтте ди, сезнең берегез дә Рамазанга кала бер ике көн элек ураза тотмасын, мәгәр әгәр дә ул тоташ ураза тотмаган булса диде. Бу вакытта гына бу ике көнне ураза тотарга ярый диде. Бу инде нәрсә дигән сүз? Бәлкем син гомер буе дүшәмбе һәм чәршәмбе көнне ураза тотасың ди. Һәм иртәгә ураза дигән көн синең дүшәмбегә яки шушы пәнҗешәмбегә туры килде. Ләкин син моны ниндидер ният белән түгел, Шикле түгел, бу синең бөтенләй икенче ураза, син шушы дүшәмбе, пәнҗешәмбене хөрмәтләп тотадыр идең бу уразаны, даим тотадыр идең, бу вакытта тотарга ярый. Шулай ук җомга көнне дә безгә ураза тоту тыелган. Әгәр дә ул алдан бер-ике көн тотылмаса, ягъни син ниятләдең дә, җомга көнне аерып кына түгел, мәсәлән, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга ураза тотарга булдың, яки киресенчә җомгадан башлыйсың, анда шимбәне кертәсең. бер ике көн яки ике өч көн белән э, шушы җомганы кертеп ураза тотарга бу вакытта ярый аерым җомга көнне генә ураза тоту бу тыелган мөселманнарга Абу Хурайдадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте ди, сездән берегез һич шиксез җомга көнне ураза тотмасын, әгәр дә ул бу көнгә хәтле бер көн алдан яки аннан соң бер көн э, соң ураза тотмаучы булса диде. Әлбәттә, җомга көн ул һәр атнаны иң зур исламда бәйрәм санала, гаеттән дә өстенрәк бәйрәм санала. Һәм э, без бу көнне Аллаһ Тәгаләне зурлыйбыз, күбрәк гыйбадәт кылабыз, аңа шөкер кылабыз һәм ул биргән нигъмәтләрдән ризыкланабыз, фәкыйрьләрне, мискин фәкыйрьләрне ашатабыз. Абу Хурайдадан риваять ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва әйтте ди. Пәнҗешәмбе төнен җомгага авышкан пәнҗешәмбе төнен төнге намазларга кылырга сайлап алмагыз. Әгәр дә сез төнге намазны башка көннәрне укымасагыз. Ягъни төнге намаз, тәһаҗҗүд намазларын укымыйсың син бер вакытта да, пәнҗешәмбе көнне төнне һәр җомганы хөрмәтләп син шул көнне генә тотарга уйладың. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи тыйды. Мәгәр син даим тота торган булсаң, ул вакытта шушы пәнҗешәмбе көнне дә төнне тотарга ярый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм тагын дәвам итеп әйтте, һәм җомга көнен ураза өчен сайламагыз. Әгәр дә сез башка аңа хәтле көннәрне яки аннан соң көннәрне тотмасагыз диде. Һәм шулай ук ислам динендә өзлексез ураза тоту да тыелган. Без инде бу турыда хәдисләр карадык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, туктаусыз ураза тоткан кеше ул беркайчан да ураза тотмаган шикелле диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә кабул кылмый мондый уразаны. Бер туктаусыз син ураза халәтендә икән, Аллаһ каршында син ураза тотмаган шикелле. Ислам дине бер качанда кешене дөньяны ташлап гыйбадәткә бирелергә чакырмады, ниндидер гыйбадәт чикләрен узарга ярамый, һәм беребез дә Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрдән, бәрәкәтләрдән йөз чирергә тиеш түгел. Һәм әлбәттә без гамәл гыйбадәтләребезне пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм ничек кылган, ничек өйрәткән, шулай кылсак кына без Аллаһның рәхмәтенә ирешә алабыз. Бу дөньяда да бәхетле һәм ахирәттә дә бәхетле була алабыз. Нәрсәнедер арттырсак, шушыңа туры килмәсә, пигамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм сөннәтенә бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан мондый гыйбадәт кабул ителми. Әнәс бин Маликтән риваять ителә, өч ир кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм хатыннары өенә килделәр дә һәм кызыксына башладылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм ничек гыйбадәт кыла? Инде аларга сөйләгәннән соң, ничек гыйбадәт кылганын, алар үзләренә моны әз санадылар. Кая безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә җитәргә? Аллаһ Тәгалә аңа үткән һәм киләсе гөнаһларын, кимчелекләрен гафу итте. Безгә инде моннан да арттырырга кирәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү өчен дип, шунда берсе әйтте ди. Бу көннән соң мин үлгәнче һәр төнне гыйбадәттә үткәрәчәкмен диде. Ягъни йокламыйм. Икенчесе әйтте ди, мин бер туктаусыз ураза тотачакмын һәм бер кайчан да аны өзмәячәкмен диде. Өченчесе әйтте, мин хатыннардан ваз кичәм һәм бер кайчан да өйләнмим диде. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм өенә кайткач, аңа хатыннары шушы килгән кешеләр турында хәбәр бирделәр һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм аларны эзләп китте һәм тапкач әйтте: "Сез шундый-шундый сүзләрне әйттегезме? Шундый вәгъдәләрне бирдегезме?" Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте: "Аллаһ белән ант итәм, мин сезнең арада иң тәкъва һәм Аллаһтан иң каты куркучы, ләкин мин шулай булса да, ураза да тотам һәм тотмаган вакытларым да бар. Намаз укыйм да төнне, Һәм йоклыйм да, һәм дә хатыннарга да өйләнәм диде. Кем дә кем минем юл белән барырга теләми, миңа бернинди аның катнашы юк, ягъни бездән түгел диде. Инде шуңа күрә мөселман кардәшләрем, ураза тоту бик саваплы, бик тә бәрәкәтле, безнең бу дөньябыз өчен дә, ахирәтебез өчен дә безгә бик файда китерә торган, безне тәрбияли торган, әхлак әдәп сыйфатларыбызны тәрбияли торган гыйбадәт. Шуңа күрә без Рамазаннан тыш та шушы мөмкин хәтле өстәмә уразалар белән үзебезне ныгытып торырга тиешбез. Һәм бигрәк тә инде нәфил уразалар тотарга уйласак, менә мондый бигрәк тә саваплы көннәрне без гыйбадәттә шушы уразада булырга тиеш булабыз. Һәм беребез дә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм куйган, Аллаһ Тәгалә куйган шикләрне гыйбадәттә уза алмыйбыз. Мәгәр узабыз икән, димәк без аларның сүзенә буйсынмаган булабыз, аларга итагать итмәгән булабыз һәм мондый гыйбадәттә бернинди бәрәкәт тә, Аллаһның рәхмәте дә юк. Шулай ук мөселман кардәшләрем, инде тагын бер тыелган ураза бар, бу хатын-кызга кагыла, хатын-кыз иренең рөхсәтеннән башка нәфил уразасы тоталмый. Менә шушы Рамазаннан тыш, Рамазан уразасын тотуды ир кеше тыя алмый ире, хакы юк, чөнки монда Аллаһ Тәгаләнең хакы бар. Ләкин шушы айдан тыш, өстәмә шушы фарыз булган уразалардан тыш, нәфил уразаларын хатын-кыз фәкать бер генә очракта иренә рөхсәт алырга тиеш. Менә иртәгә уразага кергә телиме, иренә килеп, мин ураза тотырга булдым, Шундый көн, мәсәлән, Арафа көненә кагылыш яки былай гына ураза тотам, нәфил ураза тотам, рөхсәт бирәсеңме дип рөхсәт сораган. Әгәр дә ул шушы шартны утамый икән, иренең ризазлыгыннан башка ураза тота икән, бу уразаны Аллаһ Тәгалә кабул кылмый. Ире риза түгел, тотмады, ул тота, Аллаһ Тәгалә кабул кылмый. Чөнки ул безнең шәригатебезгә туры килми. Хәм инде иренен рөхсәтеннән башка хатын-кыз ураза тотала, кайчан, бәлкем, ире киткәндер, командировкада, кайдадыр эштә. Бу вакытта ире юк вакытта рөхсәтеннән башка ул ураза тотала. Мөселман кардәшләрем, бигрәк тә хатын-кызлар, бер-беребезнең хакларын белик, хәм шушы дөньяда Аллаһ разый була торган гамәлләр белән үтәп, үтеп, Аллаһның ризалыгына ирешик. Һәм э, әйткәнебезчә, бүген карап киткәнчә, Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешә торган, әҗер савапка ирешә торган, бу дөньяда да, ахирәттә дә безгә файда бирә торган, ураза тоту сәбәпле бик күп файдалар э, бу дөньяда да килә, үзебезне тәрбиялибез, бик күп бик күп сыйфатларыбыз, яхшы сыйфатларыбыз пәйда була, ул шушы ураза тоту. Мөмкин хәтле Рамазан уразасын өстебездән төшергән саен, шушы гыйбадәт белән үзебезнең тормышыбызны баетыйк, шул сәбәпле Аллаһның ризалыгына ирешик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.